Bono gusii twakore amache by elections. Doctor Keng'o Fred Matiang'i oere ebirogo biansi bitato, Kianyamaiya, Ekerenyo, na Nyansiongo. Ntaete koira chingaki echi kobatebi ng'a ebirogo biria Matiang'i kobua it was expected. Alternative nyarengo ng'a bono Matiang'i tairete kerogo keria. Nchera ki? That one it was expected. Lakini ekero eprocess eria yonsi pi yarengeo, nairete chingaki chiane korigereria ebinto buna bigase nokorekana. Naende ase entire process nanyete ebinto birenga? Bitato. Ndete gosanga nainwe iga, lakini ntarakora boigo, onye na rituko ritang'ani okora chividio chiane iga iga, ngogosaba subscribe. Egento gia kabere, enamba yane nere aa, nyotete ogamba nainche ing'akera esimi. Baria baragani osapotie echannel, enamba nere eyio bado. Naye gosaba okwabera, naira ching'aki sana ntara uploade evidio iga. Chiba election twarenge gocampaign kora amang'ana abere buya, intwe twarenge chini chini togoakikisha amang'ana abere buya, ii, intelligence igaa na igaa amang'ana mbuya are. So goika twabeka kera egento kando, torarete ekerogo keria nka, ebirogo biri bitato nka. Now, tiambe ere direct ase ebinto nanyarete korora ase chi by-elections echi, chiarenge isato Nyamira County. Ladies and gentlemen, egento getang'ani neke, ecoordination yarenge ase abananchi, ebiongozi, namatiang'i, neyamaana, eyamaana kabisa. Rituko ritang'ani tokarora, babu Kisairo, Nyambea Kisese, bagasendwa bagacha chikampeni chiabo bonkunyu nkunyu, eyio yarenge buya, bakamanya gocha public, chimpi chia amachang'ani chia Gusii chionsi pi korwa Kisii county chikagwa Nyamira county, egasi egakorwa esaine, kibagendi akagwoo, Barongo agacha, bonsi pi bakabwaterana baka make sure ng'a ekampeni yakorwa ya maana. Ntomaete ng'a ntware komaache abanto babate chibesa baria babo UDA, ntware komaache chikara gochia gochia. Lakini egento kia moimu twa make sure te ng'a matiang'i anyorire ekero geke? Ee. Abanto banyarire ko understand ninki kegasaine? Yes, that one happen. So the coordination, okobwaterana koria twaroche ase viongozi abananchi na okwamana. Okobwaterana okwo gwachete mpaka rituko ri ria gwakachikura. Ase twanyorete ng'a abanto bakoretwe korwana chigun. Abananchi baimoka igoro bateba ng'a noo karuo gaa. Nebwete ng'a ose orare ne tomote igoro amye ogetigwa pii korwa nyamira agatama so nabo biasambete. So ase ekemanyererio abananchi mbuya mono sana ase abanto ba matiang'i mwakorete egasi engiya aban aba viongozi bia gusii mogacha amo mogakora egasi ya maana. Eki negento kia muhimu kiarengeo tiga toshirikiane igo mpaka twenty twenty seven ekiagera chikura chiarire. Now egento kiria nanyarete gokora neke. Abagusii ebiongozi mbobe mogotumeka, tiateba ekemanyereero. Ninki moroche nyamoko akobori igoro namatiang'ina ki nyamoko? Ng'a oroche tokobori tokoira obo obo atenene obo by election obo MCA ekerenyo, oteba inche buna ndoche na omongwana okorokwa Ongara. Moreta ango, agaika gose matiang'e, matiang'e akomoa okoboko genda mogore ecampaign. Ebesa moganeti eywo, ebinto moganeti ebi. Nyamoko amanye koimoka. oyio, oyio, oyio, oyio okobete ongaro chisimatiang'i, amariko mogachaka kogenda ase ang'aa acha gosopotia omonto o Ruto. Nchera ki eyio? Ebiongozi bia gusii mbobe mogotumeka. Nchera teiyo e by election ekoba gusii ng'a ebiongozi bigocha gotumeka koirani matiang'i nse na abagusii boka. Mwaroche Ruto na Nyamira tachete, ng'a na abagusii boka batumire ng'enda momoite. Nainwe mbwamanya koimokia chindege, chigari, ebirunguchu ng'a matiang'i mogocha goita bwoye. Nchera ki eye? nchera ki eye? Nao tigana bono ase ecandidate eyio yoka, ekamanya goikera bono, ng'a bono abagusii ebiongozi nabo bagotumeka korigia chinkororo, bamanye chinsara, ebinunguchu, ebibago, bache goita omogusii. Yaani, twaikire mpaka omogusii agoita omogusii omwabo. Omogusii akoboka maambia kabisa oesibie obeke chianga chibuti omokie ekenungu echio ng'a na omogusii omwabo agochia goita igoro ya chikura. Ng'a agochia korwa na esegi egere matiang'i abwo. Ngai amanye ngaita agenda aye ya amagusii, ng'ai agenda. Obosuku sana. Intwe tokwana nomoisinwa osoro, osoro anga omonto na omonto one naro naroche gose otubugire ango ore gotebi ng'a anga gwa chiteko aria, ochia gokora ecampaign otime erumo ino, aye gokwana kago tu tu kagotoroka, eywo ere buya, lakini inche naki ogochia gotoma ochia korwania machengusi, mpaka osoro akomobwate ang'a matiang'i, egento ekio karakore, nokorwa na ekerogo esituri achia kobeka ekerogo, naki tako kerogo engiya aratebe, inche naki eye mokora ebinto, mokora ebinto buna egusi. Nyasae aase akare bono iga onchokire embeera ime, onchokire pi akae korigamora, otenywa bono iga aase akare, akumeti ng'a waa, aba nabwo tware korwanera togoseria omosongo korwa gusii Simbarati, nere oimogete akagenda mpaka ase agokunyamaiyia. rituko ri'amatanga, agateba omonto okorokwa obemsi iye nosiemo, agateba UDA necha buna erache, osiemo ogotenenia, bagochia gocha nkomonyora bare. Simba aria atinga ye omogete, ende agochia gotaretera omonto korwa ODM, achie korwania omogaka okwereire. Omogaka oria omwana oye agasira kabisa amariga. Abanto ba Nyamira, Kisumu ore amatanga, tokaamua ng'a omogaka oria goika arusigwe ama atinyigwe amariga. Omanye koimoka. Oimokie abanto mochie go dikampeni omogaoko oria okwereire, mogochia are, are omogotoboa pi ase bionsi pi ebi mogotoboa. Ng'a bono nimobwate ekampeni nyamira kabisa nyama yamotagete omogaoko oria okwereire naende baada aumie mono. Yaya, nimaete ng'a simbarata nabe ntokora egasi na matiang'i. Lakini inwe mokorasumba amatiangi imwe mwachia gokora egasi koma? Njera teiyo abagusii moratumeke enchera enga buna eyio, tekoba gento ya mworokire obosooku, naende nkobatebia ekemanyeto igaa, mogochia gosikuusika aria ase engencho yokorwania amatiangi, abwo areba pi.

Ngojeni motagone, biasambire, achachachacha, um, biasambire, ng'a omogusi abwate ensara agochia korasa omogusi otamogosereti. Chinsara chiagatumekire kare kominyokia abaibi, na abaibi echiombe bagekorugusa ensigo echi, nasi mogochia gotumeka goetera omogusi ogochia goaka ekura, okwerigeria obogambi, okwerigeria amasikani. Egento kende nanyarete korora neke, there's what we call infiltration, twanyorire ng'a, yes, matiang'i nabwate chikura chionsi pi isato, Nabuete chiba elections echi isato lakini eproblem nero, eproblem eyio neye, nonye obuete kwamanya konyora ng'a omonto oyio UDA nabatechi kura gusii. Ndeti koboria abagusii ase more bono iga, yare koba ng'a eba election inche yarenge Eldoret gose Sugoi aria ase Rutakurwa, nkogenda twarenge tobeke omonto UPA oo, tomotebi ng'a tenena togende campaign toremete kabisa togotara tokwoka mh, nyaye konyarekana. Igo bono abagusii ase more mwensipe mwabete.

Bono abagusii abwo ngocha bare gusii tobarende kabisa, tobarende kabisa. Ekero onyora omonto oyundi abwate chikura gusii, chikura ng'a abwate chikura reba ne mia mbiri, echia ki? Chikorwa aye. Tobwati matiang'i obwate ekerogo kiaye igaa, chikorwa aye. Egento kiankururete mono pi ase omoyo one emerero ntaete koira chingaki echi kobatebi mbuya, epiya ya matiang'i ekorokwa ng'a achoki. Ekero Matiang'i akorete chi by-election chiaye chikang'eekana Nairobi, nao atigarete gusii. Agacoordinate etimu kabisa aka make sure amang'a amang'ana akorerwe buya. Egento kiankogeti mono, epiyo eye emogete ekagenda Nyagitari, ase abanto baria barasitwe chinsara, abande bagakuna ebibago, abande bagakuna amagina. Epiyo y'amatiang'i eyio achiete Nyagitari ekarora oyomo ase oyomo, oria orenge sobo bakamotaarera oyomo ase oyomo. Baria banyarete goakanirwa chibiri bia chinyagitari chia Nyagitari matiang'i akabaakanera bonsi. Baria banyarete kororwa bakaegwa kende baganetie bakaegwa. Eyio ere mbuya sana. Onye inse ase akawaida iga abaiteti kera omonto agende kibiake. Igo first of all intwe togere chingaki echi goteba matiang'i etimu yaye mbuya mwakorete egasi ase ogo visit abanto baria Nyagitari. Na inche bono nkorende chingaki chiane mbarigie oyomo ase oyomo onye kobwate oyomo oumiete ng'e enamba yaye. Tomanye naki bagasaine, tomanye gose matiang'i omanyire naumiete, onye kaumiete tore nere naki agokonya. Nabatebi ng'a inche bono iga na informer, onye mobwate omochando isiko iga aria, moganeti matiang'i ache gosort out, ntebi ntebi, onye mobwate enchera ende moraganeti konya matiang'i, ntebi igaa. Ntebi, ntebi, goika eraundi yaito tende ne firm, torore ng'a gusii twaretire amasikani ororo, twaretire amasikani ororo, nchera teiyo omonto akorwa ase akorwa na omochumba ocha orire gusii akoimokia ebibago bichia goita obimo gusii ogoaka ekura, nchera ki eye? How? How? Omogusii agotenenia kabisa ekerogo iga aria, agoteneni omonto ekerogo kabisa matiang'i agoteneni omonto ekerogo, alafu kamo akoete abanto bande ng'a gomosarere matiang'i, enyanda moime eywo.